Amafo gye ma no sii bɔne no. Sɛ anka yɛn nyinaa hu ne sɛ ntɛmpa no boa a sɛ anka yɛmpro mu te the bad side, uh, the good side of it rather than the bad side of it. Na mm. ka nneɛma kɔ n'anim da nea ɛnɛ yɛ hu. Because adwuma yɛn nyinaa wɔ mu yi no, ɛboa. Ɛnyɛ director nkwa na ɛnya, ɛna ɛnyɛ producer nkwa na ɛnya, ɛnyɛ actor nkwa na ɛnya. Na mmom Ɛ Printers wɔ so mfasoɔ, radio stations wɔ so mfasoɔ, TV stations wɔ so mfasoɔ. Nti yɛn nyinaa mmoa na yɛmpromote no sɛdeɛ ɛrekɔ no. Sɛ yɛhwɛ yɛ problems a na yɛ face wɔ industry no mu no a, na yɛhu ne sɛ eh, ɛduru baabi na yɛwɔ managerial crisis kakra wɔ hɔ because the structures were not working. Mm. Even though na girl no wɔ hɔ a yɛnya passing into at but Wokɔ in any constitution no sɛ yɛn yɛn ɛnyɛ bill koraa na mo wɔ bylaws bi a ɛ govern mo. Okay. Nti no one can tell me sɛ na yɛyɛ adwuma no ne yɛnni laws a ɛ govern yɛn. Mm. Na mmom as typical Ghanaians as we are no sometimes you all frown at the law. Ɛma no deɛ ɛwɔ hɔ but sɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛdi soɔ no ɛyɛ Ghana ni biara adwene. Yɛmia mete ha yi meyɛ meyɛ meka ho. Ɛma no wɔ hɔ. but ɛma no so die no ɛɛdene ma nnipa nti art a yɛreka yi obi a ɔne industry no mu no ɛna adeɛ wei yɛ no wɔn ɛkwasi anyi deɛ yɛn nim dada it has been there since memorial ɛwɔ hɔ just that afei na abɛnya legal backing. But I'm just watching American as yeah. I feel abe abe ye gap nti afei na mmara no abɛyɛ ketee no afei ne yɛn mmɛhwɛ sɛ deɛ na ɛbɛyɛ because classification board yi na ɛwɔ hɔ dadaada ɛna na yɛfrɛ no censorship board ɛwɔ hɔ dadaada. a na yɛ kura yɛ kasa censorship board agu wɔn yɛn hunu adwuma wɔn yɛ. na ɛwɔ hɔ mɛmi movies a. mede kɔɔ censorship board seven eight years ago ne nyinaa no ɔmo classify but eduru baabi no na ama yɛ dormant na mputi da tue because nsɛm a mo mo mehwɛ wɔ ha nyinaa no there's nothing new in it ade foforɔ biara ni. na sɛ mmara wei na ɛwɔ hɔ mmara no wɔ hɔ ba na mo nfa nyɛ adwuma ɛso die no ne implementation no ɛhɔ na problem no wɔ. yɛhwɛ adeɛ bi n sɛ ɛyɛ ɛkame akɔ ɛsɛ Ghana ha no. yɛtumi hyɛ mmara no na mmara no da hɔ a, ɔno ɔtemamuni no nnim sɛ mmara no sei na ɛteɛ. Ɔnim mmara no o, until sɛ ɔbɛkɔ akɔfom. Ɔkɔfom a, ɛma yɛde no kɔ mmara no mu ansa yɛkɔkyerɛ no sɛ woayɛ sei. Wonnim sɛ ɛno nso ka ho bi na ama nneɛma ntumi nyɛ mmara mmara wei a momokura wɔ mo mu binom ntumi anyɛ adwuma bɛsi nnɛ. Ɛhɔ na mepɛ sɛ ɛnnɛ mede m'ahoɔden kakra kɔ. Because yɛnhwɛ National Farm Authority, which is the NFA. Say say yɛmfa no sɛ ɛno na abɛyɛ the mother body for the industry mm. because wohwɛ a ɛ comprise all the stakeholders ɛwɔ hɔ nti directors ɛyɛ involved actors ɛyɛ involved producers ɛyɛ involved all the crew ɛyɛ involved yɛwɔ a rep from ɛɛ ɛɛ. eh, communication eh, eh, eh ministry mhm. nti saa wei board no a ɛwɔ hɔ no yɛapa se saa bill wei no ɛyɛ ɔmo asɛdeɛ sɛ nka asat now no nka yɛnya a lot of symposia yɛnya fora sɛ mehu conferences akɔ so a mode educate members ne sɛ this is what sese ɛɛ eh, direction a yɛpɛ sɛ yɛkɔ eti movie industry no ɛkɔ ne ho apase bill to act na ɛda hɔ saa na mmemmem na mete hɔ no mfasoɔ bɛn na ɛwɔ so ma me before you know no as it stands now no obi nko bi wɔ hɔ kuro nya bi nkan ɛna obi kura kan a ne nte aseɛ no wɔ mu no ɛne sɛn. obi kura wɔ hɔ nyɛ sɛ yɛ discuss wɔ ha onim kura sɛ bi sa wɔ hɔ. Yɛ ɛ ɛ matters of legalities no ɛnyɛ borɔfo na yɛde ka. Mm. Matters of legalities ɛnyɛ ɛde mmara na ɛka. Ɛna there are some terminologies bi a wobɛfa no wrong but legally no na ebi a it mean a different thing. Nti what I will entreat the NFA to do ni sɛ ɔmo mma mmara na aba no mmara fam bɔdɔ bɛ tɔɔte nkɔmɔ na mi mmara fam na the the last person in the industry no ɔnte mmara na se. Soja firi hɔ kɔr nipa ne yɛ biribi ohun sɛ ei saa adeɛ wei no. Nurse obiara ntumi nsɔre kɛkɛ nkɔ nko sɛ mekɔ mekɔ akɔtwa sini. Because classification yi a afei na wɔn ani abere yi sɛ ɛɛ ɛna maame maame nkɔrɛte saa impression yi wɔ hɔ it's in the public domain sɛ yɛse NFA sɛ TV stations na wɔn ma wɔn abɛgya telenovelas na yi ɛnyɛ nokorɛ. Wɔn de mmerɛ mmerɛ na. NFA ɛnni authority sɛ wɔn bɛka sɛ wɔn mmiɛnyi telenovelas. na mmom there are laws a wɔn pɛ sɛ wɔn follow laws no because president kura kasa no ɔka sɛ wɔn ma yɛ quota i think seventy thirty mm. seventy content for the local producers and thirty for the foreign uh, mm -hmm. content mm-hmm. nti ɛna efe ni tumi sɛ ɔbɛka sɛ ɔmpere ma yɛn yi telenovelas na mmom mmaa no wɔ hɔ dada hɔ a sɛ yɛn local uh, producers na. yɛde yɛ fam ɛkɔ classification board mu ɔmo sɛnsa ma yɛn ɔmo classify ma yɛn no mhm. na ɛɛ eh, foreign content na ɛba no ɔmo gya ama ne kɔ so saa ɔmo di eh, fam ɛnu fam kɔ you see na ɔmo gya ama ne kɔ saa ɛna wohwɛ a under categories na yɛhwɛ no ɛɛ eh, music video ɛso yɛ involve yeah. anything video anything audio visual anything audio visual ɛyɛ involve nti music video ɛka ho.

Movie mu na nka ɔbaa worɔ ne to ho na bɛɛma atwi no sei anka ɛde asɛm bɛba but yɛnhwɛ is it not sɛ ebia nipa dodoɔ a ɛbɛhwɛ music video no ɛnyɛ saa nipa dodoɔ no ara na ɛbɛhwɛ ɛyɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ movie sɛ yɛyi fam yɛyi ɛɛ kwadwo nkansa wɔ movie mu ɛno nti na ama nipa adwene nhyɛ da nkɔ hɔ saa. Music video sɛ yɛreka nokora ma yɛn ho a. ɔmo yɛ hwɛ sen movies mm. ne duration yɛ sen ɛyɛ ɛyɛ just limited just five minutes two within two five minutes yɛ yɛ awie nti sɛ nipa ti tv ho a just a flash pa wahwɛ awie but movie no content ebi a two hours nipa dodoɔ sɛn ebitumi atena ase ahwɛ content ne nyinaa mm. nti kɛ ɛba nneɛma a ɛwɔ sɛ kɛ ɛmo yɛ nikɔ ho paa na nka hɔ no ɛyɛ one ɛna two short videos you see skits no. In our part of movie making no na nipa n pay attention to it mm. but when you go to advanced countries na ɛyɛ eh, ɛno eh, eh, ne series ɛno ne ɛde build the characters wopɛ sɛ wo wo industry gyina you break characters from series and skits which is mm. the uh, uh, short videos mm. ɛno no within a short time nipa ne phone so koraa na ɛkɔ two minutes five minutes wɔtumi download wɔhwɛ na ade nti ɛno no koraa no wɔ Wider Eye than movies no but yɛn yɛde yɛ forms ɛkɔ classification yɛde kɔ maame nsu censorship na ɔmo nte aseɛ wɔ yɛde kɔ yɛde kɔ censorship board ama ɔmo asɛnsa ma yɛn saa nkorɔfoɔ wei no na ɔmo deɛ na bɛtwam kɔ simple we pay ɛna censorship board wode kɔ a it's not for free yɛ yɛtua ne ama wo receipt wɔ ho ɛno na wokɔ ɛɛ copyright a wɔde bɛkɔ you see na obi ayɛ music na ɛda tv so saa kwa net Ghana na obi akɔ

Yɛn yɛ yɛ yɛ bɔ ka wɔ ha na ɔno de ɔde aba no oyi oyi ne saa so de NFA ɛmo mo ɛnan esi fam mm. but you, the saddest aspect of it ne sɛ wonya NFA obi ɔwɔ NFA bi abisa ne sɛ ɔmo office wɔ pɛ sɛ ɔba na ɔno mbɛdi nkɔmɔ I'm just giving you a clue mɛka sɛ kɔyɛ research a mɛka kyɛ sɛ journalism anyɛ mo asɛgye sɛ mo nyɛ research I'm giving you no

Ɛna afei board member biara bisa no sɛ wopɛ sɛ ɔba wɔn office na ɔbɛyɛ inquiries mede ma no bɛsi hɔ na na na na meka rating phone rating ɛwɔ ɛwɔ ɛwɔ baabiara but Ghana ha no wɔn yɛn yɛn sua sɛ yɛbɛdi mmoa so because wontumi nyɛ phone na yɛnyi ni saa ebi Most of the television stations koraa yɛ at fault. Ɛna bɛhwɛ fam no biribiara nna so. Ɛsɛ mmara no sese mmara no baeɛ no wɔn nyinaa wɔn kɔ yɛde wɔn nyinaa ɛkɔ ho. Mmara no ɛwɔ wɔn nim there are laws governing them wɔn nim TV station bia ni hɔ a wɔnim sɛ ɔyi film a ɔsɔ wei ɔno ahu sɛ film wei ɛyɛ under this or that. Ah, first first koraa na wɔn yɛ saa de ne paa wɔn na wɔn atwerɛ PG. Nea ebi hu nea nea yɛ hu ayɛ PG ɛna eighteen. Mm. Nea ne yɛ hu ayɛ PG ɛne eighteen. But ratings no nneɛma bebree wɔ mu yɛwɔ fam a wo di fifteen na above a you shouldn't watch it because normally no ma me fa Ghana ha yɛ example nea yɛ a na yɛhwɛ paa one ɛyɛ language mhm. ɛna the film composition mhm. ɛna yɛhwɛ the cultural values mm. ne ahwɛ social political issues so wɔ mu mm. sɛ asɛm bi wɔ hɔ a politically no nkɔfa mɛnkɔfa conflict ɛmma.

ne amammerɛ amanneɛ ne amammerɛ ne amanneɛ ɛne ɛde hwɛ nti ɛntumi mma sɛ wakɔyɛ fam na wode fam no ɛkyerɛ sɛ ɛɛ ɛɛ akanfoɔ efura ntoma mhm. na ɛyɛ bad sɛ akanni ba obetutu ntoma mm. ɛyɛ saa classification board ɔmo asɛdeɛ no bi no no ratings no yɛhwɛ saa nneɛma no nyinaa ɛna ɛntumi mma sɛ politically no wo wo de party a. Wo de wo insult part bi. Bàtò mi hu sɛ nyame nyame kan. Na o hyɛ o hyɛ ɛɛ ɛɛ amanyɔkuo wei kutu ba sɛ ɔnkɔ nkɔ ne wei nkɔ nkɔ yɛ. Because film no ɛyɛ very powerful tool. Mm. De bia mi ka sɛ o pɛ sɛ o sɛ yɛ ɔman a. Ɛnyɔm ne ɛnyɔm ne ɛnyɔm ne music music ɛne ɛnyɔm ne sinitwam ɛne ɛde sɛ yɛ ɔman. America bɛ yɛ very great due to their movies. Mm. America ɔmo so Vietnamese ne paa. Nyampa nesi mɛba bɛma wo ayi background bi. Mate. Ɛyɛ very fantastic story. You see, nti yɛhwɛ saa nneɛma no nyinaa, yɛ yɛamammerɛ, yɛamanneɛ, ɛɛ ethnicity, ɛɛ Fante, Asante, mm. sɛ wokɔ sɛ woyɛ Asanteni nti no, mm. wonkɔyɛ fam mm-hmm. nkotia mm-hmm. Mosini, ɛna woyɛ Mosini nso nti no, wonkɔyɛ fam nkotia Fanteni. Na mefiri ya tribalism. Yɛhwɛ saa nneɛma no nyinaa, ɛna tu. Yɛhwɛ nudity sɛ fam no a yɛhwɛ yi, mmaa no ho ahorɔhorɔ, mmarima ho ahorɔhorɔ no, ɛte sɛn? Wɔn sɛ deɛ ɛteɛ no, the um, or, ɔkɔ classification board na nudity baabi wɔ hɔ a wɔn gye ebi tum, but there's a way of going about it. Mm. Ɛɛ wia mma ka akwadaa bi a ɔne ne papa hwɛ fon na eduru baabi na papa no ɛɛ characters no bɛrima no kɔ kisi no. Ano fie bɛrima. Oye sɛ ɔkɔ fi na ano aa ne papa na yi afiri hɔ sɛ dadi wayɛ fa so nkɔ kisi no. Dadi wayɛ fa so nkɔ kisi no. Ebi bɛyɛ. Few minutes papa no san de kɔɔ back ɔsɛ ah daddy saa deɛ ɔne na wiewie kura de daa. Ɛne na wiewie. Ɛne na wiewie kura de daa. So when cause eh, wei nyinaa yɛ ɔmo asɛdeɛ. You see ɛna yɛsan fa religious background. Wọ́n sɛ Ghana ha no yɛwɔ som hodoɔ ɛwɔ hɔ. Akristofoɔ wɔ hɔ. Kramofoɔ wɔ hɔ, ɛɛ Buddhist wɔ hɔ, wɔn a ɛnkɔ asɔre na wɔn som so no ɛwɔ hɔ. Nti ɛni sɛ obi nso yɛ fam egyina wei mu bi so ɛde ka baako ɛhyɛ. That's. Ɛna sɛ mo ɛno na mo yɛ o. Sɛ baako yɛbɛka sɛ ɛɛ bosomsomni bi na sɔfo bi bɔ mpaeɛ tutu ne ne nneɛma ma no na. Egya bɛtɔ ne bosom no mu sɛdeɛ na ɛyɛ no anam yi anaa? Onya wɔnte dɛ atena ase a saa na abɛfa no. But yɛ saa ne te. But nea na meka ne sɛ sɛ nkɔ gya dem nkɔ create confu nkɔ fa conflict mmɛtɔ ne nipa no. Nkɔ fa manso. Because sɛ wobɛhwɛ a King Soba ɛyɛ film bi.

wɔn adwuma yɛ paa na yɛbɛsrɛ wɔn sɛ wɔn mma mmara no mmara fam to the ordinary people. okay wɔn mma mmara no mmara fam to the ordinary people wei yɛ director akwasi buadu ɛna wɔte ne nka na ɔyɛ movie director ɛsan nso yɛ ɛyɛ ɛɛ tv tv ɔsan nso yɛ tv ɛɛ content content manager. nneɛma bebree na ɔyɛ papa wɔ n'adwuma dɔɔso ɛna eduru eduru ɔwɔ korona eduru bi nso ɔno ɔno deɛ korona ti no. nipa bebree adi ho adansi. ake ɛnyɛ rɔd nsa ma wakɔ abɛn mu ɛɛ ansa na wɔ squadis wobɛ afei wobɛ wura mu five minutes.

Ade aba. Eh, mo nso mo complaints ne sɛ obi kura tumi produce movie bi kɔhyɛ tokuro baabi ne wakɔ produce movie bi na eh, ɔde aba sɛ ɔde bɛyɛ ɔde gye sika no na egu adwuma no sɛ sɛ mmara ba ɛne gye sɛm ɛwɔ mu ma mo ne ne deɛ ɛna mmara yɛ aba yi nso deɛ na ɛba abɛyɛ ama mo mo producers. Um, edi kan no mɛkyerɛ film practitioners nyinaa mm. um, na

me kan eh, bill no me go through a, I don't see anything different from what deɛ na ɛwɔ hɔ dada no mehu ade foforɔ bi a ɛwɔ bill yi mu a ok na wonyi ni sɛ ɔmo yɛ no sɛ yɛamɛyi bi amfim na mmom yɛbɛhyɛ ne ma ɔmo de mmara no bɛtae akyiri ma no ahyɛ ma sure sɛ wahu na saa bere yi a bill yɛabɛyi hmm. Um sɛ ɛbɛyɛ adwuma anaasɛ ɛnyɛ adwuma. Mm-hmm. That is my problem. Mm-hmm. I believe sɛ um, obiara ni hɔnom a mmerɛ a yɛahyɛ ɛde bɔ eh, yɛfrɛ no sɛ Ghana yɛ law court ho ban ɛban. Mm-hmm. Eh, eh, mm-hmm. I don't think sɛ obiara ni hɔnom a yɛbɛma no kwan amena violate saa mmerɛ no mm-hmm. na yɛaka sɛ for reason bi nti o ɛnyɛ hwee yɛma no nkɔ. Wonim sɛ yɛwɔ copyright law Mhm. before sɛ wode yɛ mfa ase law wei koraa no. Yɛwɔ Copyright copyright law. laws. Sɛ wate Law. ase. Mm. People were pirating our movies. Ɛnso so no, ɛduru baabi a copyright law koraa no a yɛde bɛ prosecute wɔ mu koraa sɛ copyright ɛmma kwan sɛ obi eh, obi intellectual property fa wo wopɛ na kɔfa na kɔfa gye sika bi anaasɛ fa kɔyɛ w'adeɛ no. Ɛno koraa no ɛduru baabi a sɛ wode policefoɔ koraa kɔhante na wonya obi kye no a,

Mmara no, yɛyɛ a na yɛakata so, na yɛtwɛn sɛ wobɛfom ansa na mmara no adi mu. Ɔahu sɛ, deɛ na mepɛ sɛ meyɛ ne sɛ, nka aban wɔahu yɛn mmɔbɔ no a wɔde mmerɛ ba bɛbɔ adwuma no a yɛyɛ no akyi dɔm no ahu. Nka deɛ me expect ne sɛ, saa bere yi ɔho, nka ɛwɔ sɛ nka wɔn apɛ nimdefoɔ a wɔn nim mmara no sɛ ok, monkɔ biebie mmara wei sei mu mfa nkyerɛ saa adwumakuo wei sei, film practitioners no. Monkɔ na monkɔkyerɛkyerɛ wɔn mu sɛ, adwuma no a moyɛ no, ɛyɛ sei ne sei ne sei ne sei ne sei. Me nua, ma menka asɛm nkyerɛ wo. Ghana ɔ, ɛyɛ awerɛhosɛm o. Mm. Adwuma no a yɛyɛ no a, ase yɛdi agorɔ. Mhm. Wo deɛ, film ɛbaa fam, mo radiofoɔ koraa no, monhwɛ how a na film industry no yɛbɔ advert ma no. Mhm. Okay. Mhm. Yes, ba. Advert a sinifoɔ nko ara yɛbɛbɔ no, sika kɔ a, kra kyerɛ sɛ wokae. sika paa eh, radio ne tv agye afiri sinifoɔ botom hwɛ eh, nnipa dodoɔ a na yɛtumi employ wɔ mu mhm. tama na muvi gya ne naso na wote sɛ ahokyerɛ hɔ me hokyerɛ me na wote complaints bi saa na ahokyerɛ no hɔ but wohunu sɛ

Me hɔ na me interest wɔ kɛseɛ paa because ɛnyɛ te sɛ adwuma no a na yɛyɛ no yɛnim yɛ left from right o but me nua na yɛni sika. Seesei na ɔde ɛyɛ fund no abɛto hɔ de ama mo no ɛmmɛboa. Fund no a ɔde aba abɛto ama yɛ no sɛ fund no ɛnyɛ twerɛ na yɛatwerɛ no kɛkɛ na mmom yɛatwerɛ na ɛrebɛyɛ adwuma a that is my worry.

Bisa film producers ne sɛ nnipa dodoɔ sɛn na wɔbɛtumi asɛse NDSSI. Yɛ na wɔanyɛ anaase yɛyɛeɛ na anyɛ yi. Ɛduru baabi eh, Okra Kumante ne then eh, Creative Arts Minister ɛyɛ meeting bi wɔ Royal Lametta or I think sɛ Royal Lametta. Mm -hmm. Yɛbisaa saa question ne sɛ ah, ɛti NDSSI no

Wahu eh, sɛ aban wahu yɛ mɔbɔ na Nyame adom Ɔse eh, ese yɛ ae Ghana akɔhoma sika no yɛ soso Wɔde yɛ din bɛka ho a ɔmma ne reflecte Na yɛn ankasa no film practitioners no yɛnyɛ adansefoɔ sɛ ampa eh, film fund ɛbaeɛ no Ɔmampanin ntwa mu annya Wate aseɛ Na sɛ eh, ɛwɔ sɛ yɛyɛ biribi na yɛka sɛ ampa ɔmanpanyin ayɛ biribi ama yɛ a na yɛde yɛn nsa si ɛbo ne yɛaka sɛ oh, aban wei sei deɛ yɛhunu sɛ Film Fund no, yɛde ani hunu bi. But yɛde ano ka, yɛatwerɛ agu book mu, but ɛnreflɛkte ɛma. Reflection no, but oboduro ma me mboa me nua wa kakra wa ha. Ɛbɛ reflɛkte o, but yɛn industry players no, ɛtɔ da yɛn yɛsan yɛ aborɔ papapapapa. We are our own enemies. Yɛyɛ yɛyɛ yɛn ho aborɔ. Sika yɛ ɔkɛn, ɛbɛtumi aba, ɛbɛtumi afiri government coffers abɛtɔ menim. ɛɛ bɔɔ dɛ bi ɛbɛhwɛ sɛ ebia ɔde ma mi yusu NFA sɛ ɛsɛ deɛ sɛ wɔn ne ɛɛ yi na ebia wɔn apɛ kɔmiti a sika no ɛwɔ hɔ but as to sɛ wɔn betumi adi bɛsi sika no ama obi mpo nsa aka bi no na obi ato ato chalk ɛwɔ hɔ mm. you won't believe it meko ntɔkwa bi bɛsi na ɛwɔ nim sɛ ɛɛ mo fɛn no sɛ asɔf sika mi gyi bi da na.

Ɔno na na anka ɔno na mepɛ sɛ me ne no di nkɔmmɔ wei na yɛhwɛ kwan a ɔbɛfa so. National Film Authority, ɔno na ɔno na mmara yi kura baa yɛn ɛho sɛ ɛbɛtɔ public public domain no ɔno koraa na wasensan. Next week Nyame adom a mɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ no na wakyerɛ yɛn kwan a

Various boards no soketsafo yɛ maa film industry no tumi sɛ ɔmo ankasa nfɔme saa board no anaasɛ ɛyɛ government na afɔme board no nyinaa. Ɛsɛ question sɛ next week yɛ fresh soak it a ɛsɛ yɛ ni busa no because sɛ mo de ma yɛn ankasa sɛ yɛn hwɛ sɛ yɛ bɛ fa wɔn a wɔn wɔ yɛ adwuma no ho nimdeɛ na wɔn atena board no so a sɛ saa nkorɔfo na wɔn wɔ adwuma no ho nimdeɛ no ahyia na sɛ yɛ adwene adwuma no ho a ɛnyɛ afei na ɔkɔdwen no ebi a party o belong to anaasɛ ebi a wɔwɔ interest wɔ baabi foforo o ɛyɛ solely on adwuma no interest but me kasa yi wɔyɛ politician wɔde no abɛtena board no so ɔba no ɛnyɛ sinifo ayi na ɔbɛyɛ ɔbɛdwene deɛ bɛma ɛɛ yaka sɛ ne party ayɛ sei ɔbɛdwene deɛ bɛma yaka sɛ ɛna ɛɛ wɔn na ɛyɛ sei wɔbɔ ne ho mmɔden wɔ ha no paa but me te sɛ obi a meyɛ film Eh, meyɛ film producer. Mewɔ board so a, adeɛ a mehwɛ ara ne sɛ, adeɛ a mɛyɛ biara no, ɛwɔ sɛ me make sure sɛ movie asa revampe. Na wonyi ne sɛ eh, even politics asɛm a okay, sɛ yɛkɔfa mo movie in movie foɔ yi biara, eh, eh, film eh, makers ne players yi biara kɔtena hɔ a, politics no will still revive because mo mu a mo mu no koraa no mo sɛ eh, wei wei wɔ NDC nti no mewɔ mewɔ NPP metwa sini a memfa no ma.

Ka se yɛ nim. Onim. Ɛnɛ ɛnɛ mo ɛnɛ mo good mood. Ebia some other time no na ma ma ma ma face akwasi. Okay. Ɔho. Ɛɛm. Ne kura sɛm ne sɛ sɛ wo wo hwɛ ne yɛ a wo wɔ party me so mɛ wɔ me party. Mepatwa wate deɛ meka no sɛ but adwuma a meyɛ de didi deɛ. I don't think sɛ mɛma party bi influence aba bɛsɛ m'adwuma. Ɛba ɛbɛtumi aba mu in the sense yɛnhwɛ adeɛ bi sɛ board yi na yɛde obi te sɛ Mr Beautiful mm. akɔ akɔtena board yi so. Sure. na sɛ obi te sɛ ɛɛ eh, yɛnfa ne sɛ ɛɛ eh, ɛnɛ aborɔ a wada ne npp ni hmm. ɛɛkɔ akɔ akɔ ɛde asɛm ɛho hia akɔto n'anim a hmm. Imagine deɛ na adwene sɛ ɛbɛsi because Mister Beautiful for for the pa from some for for some years nie no yɛse ɔyɛ NDC ni. Wan se ɛyɛ gyae saa kasɛ ɔno no se ɔno a na ɛka no asɛm. Ɔse ɛɛ yɛse ɛɛ ɔyɛ NDC ni nti no yɛn feature no wɔ movies mu. Wobusa na ɔse saa na ɔmo kan.

kɔyɛ ne politics a ɛyɛ dɛn ara a menyɛ sure sɛ board no yɛ appointee a ɛbɛ mo atena so forever o mm-hmm. sɛ mepatwɛ deɛ meka no wate ase mm-hmm. ɛyɛ dɛn ara a term no bɛso ama fofo ɛyɛ ɛbɛba sɛ yɛbɛsɛ hia members foforɔ akɔ board no so mm-hmm. eti i think sɛ eduru hɔ nom a wontumi nsa meka nkyɛn sɛ yɛn nsa fa nkɔtena board no so mm. eti sɛ nka yɛn a na etusi wɔn mu deɛ a mm. meka sɛ aban na etusi o we are it's just unfortunate.